khoto yi twa hi president yi twa hi hi, hi congress ya vona england va na hosi va va na parliament lava ku nga vona lava endlaka milawu ivi yi pasi se mina a ni ta ku a hi tlheleleni na ndzhaku hi ku constitution hi wena i hi tekelaka matimba mo tala hi cinca wena Mm. loko hi heta ku yi cinca la milawu yo tala a mi ta swi vona ku fambisa tiko leri a swi ta olovela van'watipolitiki a ni ri obviously loko va swi endla hi nkarhi wa codes a ku ri ku a hi mekeni sure ku ri a hi tlheleli aka mafambiselo ya apartheid kasi va nga tiva swa ku emahlweni swi ta fika swi va xiphiqo loko swi fika kwina nemetweni namuntlha i nkelunkeyi nemetweni ni khensile khensile buti wa mina khensile buti vheki yimani ya ka xikalavito la 0860002543 xikalavito nhlekani aye president mathebula mi njhani papa usayisekini ngongweni a ni tivi mi ri khome njhani riqingho rero a ri na twitter mani ra gungula ri khomeni kahle ri kota ku twala kahle wa mi ku nga va ku ri xipikara xa rona sweswi ni twala e-e mina hale ni twa mayiki wa n'wina ni nge twi xipikara ni nge twi xipikara ni twa mayiki wo wa ku kavanyetikini ene sweswi se mi wu lunghisile mi twala kahle a hi mi tweneni okay e, a ni tivi mani ku ri olo loko mi karhi mi vulavula na lava va xiphorisa swa le mpumalanga ya ku nga ri a ku ri na xivutiso lexi no ka ni nga twangi nhlamulo ya xona unless if mehe ni ve na problem nyana ya network ni nga ha mi ki kahle xivutiso lexiya xa ku um xa ku pfala ka police station hi eight matefu mm, mm.
a ni a ni yi twangi na mina nhlamulo ya kona i mhaka ku a hi tsutsumisa nkarhi kambe hi twanane ku hi le kunguhateni ka ku hi ta vuya na vona hi ta va na vodyambu um eh, awara hinkwayo ni tshemba ku loko swo ka swi nga swo fambisa ku ya hi leswi nga le kunguhatiweni xiswona um eh, vhiki leri ta ku hi nga va hi ri na vona laha
Makhensa a ni lava ku ta landzelerisa ngopfu yaleyo a ko va na swo tala ku ve a mi ta tsakela ku yini xikalavita a mi ta tsakela ku yi hamba yi pfala hi eight kumbe yi cinca mapfalelo kumbe ma swi tiva ku yi pfala hi eight na n'wina
a ni sure hi matirhelo ya vona halayani kambe ni twisisa ku ri milandzu a ni a yi report-i na nhlikani ntsena swigevenga a swo tirha na nhlikani ntsena swi fana na le titliliniki a ni a ho vabya na nhlikani ntsena swi fanekele swi tirha ti-twenty four hours mm. hinkwaswo ni mi tweli vutomi ni khesi khensani inkomo xikalavito 0860002543 a hi ku tumingisela meke n'wangu lowa wena u ri yini i timhaka hi teto hi teto timhaka um timhaka ta tiko leri ti lavaka n'wangulo kusuka ka n'wehe ku na vanhu lava va nga teka xiboho xa ku va va ngheneleli helo tiko ra mbombomela va ri langutile e ni vulavula ku mi bela na mavoko ku munhu loyi wena mi swi tivi na ku swi te njhani mm. i mani loyi i ri juda eh, n'wana eh, khumisa ngoveni u ri eh, eh, u ri yena ku ya hi yehe eh, johannesburg yi ta hetelela yi ve na meya ra ke mara lexi a hi tiko khalanga hina vanhu ntsena hi le ku xanisekeni hi mhaka ya ku ya ku lwa ka van'watipolitiki hi va, va lwa hi mhaka ku na hina ha va pfumelela mi tshame mi ndla yini ku komba ku leswi va swi ndlaku a a a city of johannesburg a mi swi lavi mi tshame mi ndla yini matsubo hava hi va nyiki matimba hileswaku ha va pfumelela va ndla swi ku rhandza ku na mingiseri loyi ni hleka
buta mina
hi pfukini n'wina mi njhani
hi kenzo mm eyi a vona la south africa botpet eyi hayi ka tika kahle kahle hi ku xo sungula ma vona loko ku ri ku na na um loko mfumo va nga swi langutisi kahle or lavaya va i va ti-judge le ta mfumo letiwani lava va avanye va va avanyisi va tiko leriwani lava va kuma ku loko ku ri na ti-case to fana na ku ri munhu u dlayela ni um ni vona hi nga ri loko munhu a dlayeni hi nga ri ix swilo swa kona va ri munhu wa kona i na bail mara va swi tiva ku munhu loyi himpela u dlayini va n'wi kuma straight ku va ku munhu for example ni report-a mina ni ku hayi munhu u dlayini a ivi va ta maphorisa va ku va n'wi kuma straight ku ha munhu u dlayini na mukona u khomini mara mpatsa after that loko va court va ku ha munhu yaloye i le ku kombeleni ka bail hayi va mm, mm. ni gina ni tivutisa ku famba yini mara mina loko no va ni yive titswala timbirhi ni yivela ti-semede timbirhi ni a adhi wena ku ya hi child eyi maphorisa mo ta ma tele ngopfu ende gwevo va nge hleli nge feli no gweviwa
kambe phela mi fanele mi gweviwa ni mi yivile nandzu yini kwalano loko mi gweveriwa ku yiva
munhu loko a dlayini va n'wi kuma straight a khome na mukwana botpet na xibamu va haketa ku dlaya kwalaya mara va tata va munhu lava va ku hayi Hi China hi ntsiri wa mahlweni one two three va ku hayi munhu yaloye lo ngeni ka xikombelo xa bail mara mina ha loko no va ni yive swigemende ni khala na ku hetisa yindlu ntsena va yi vona na yindlu ya mina ku yi yimile hi liyani ku xota maputlanga mambirhi na tigemende timbirhi mara xigwego xa kona ha for ma ten years twenty years ni ta tshama
nemetweni nemetweni botomi nemetweni nemetweni botomi ni khensini um swona botata mi ri na siku makhuvela ka mapuwa

endzhaku ka loko ni ngheneriwile va ni tshoverile i ni kidnapiwile maphorisa lama loko va hlangana na movha ya mehe eplaza a connect plaza laha va nga va nga yi suspecta yi karhi yi driver hi swigevenga swi ya ka a t m va yi vonile a va endlanga nchumu hi yona a va tshinelanga kusuhi na yona Swigevenga leswiya loko swi hete ku ni kidnap-a swi vuyise movha ya mehe swi tlhela swi vula ku ri movha ya wena yo va na yini hi ku maphorisa a ma ri kusuhi na hina a va hi suspect se swi nyika movha back endzhaku ka loko swi withdraw mali ya mehe kusuka laha plaza ku ya laha ka laya ka sini leyi a swi ni tumbete ka yoho loko swi ya withdraw mali mm. a swi teki na three minutes ku driver u ya kona so i i drove ni ya laya ka plaza ni ya ringeta ku ya kamba ku ri maphorisa lama ma ha ri kona ni kuma va nga ri kona kusuka plaza u ya police station a swi teki two minutes mm. se ni driver ni ya police station ni ya ba bele a ku ri na timovha ta maphorisa la tlhelo ka ka la ni nga fika ni paka kona ni ba bele ngopfu e eh, ho oh, oh.
mi ba bele hi mhaka yini hi ku tigede ti va ti khiyiwile
tigede a ti khiyiwile eh. Se ni ba bele. Se ni kuma ku nga humi munhu ku nga hlamuli munhu. Ni suka koho ni driver 10 kilometers ni ya lava help ka a family member who's also a policeman. Ku suka kwalani that that family member a ni teka ni hi tlhelela police station hi ku yehe a swi tiva ku ri i va mani va nga on duty. Loko hi ri la ndleleni a va fonela. va vula ku ri movha liya yi nga fika ebadele va yi vonile se loko hi fika police station ni ya teke yi fika laya se ku ri ko va huma a va huma laha timovheni leti ti nga kusuhi na laha ni nga fika ni paka kona a va ri koho timovheni loko ni fika ni paka imovha ni ni badele a va humanga ku ni pfuna hey vana so na ku vula ku ri eh, a ni khomekanga kahle xa ku sungula loko ni ya laya i was even shaking na ku driver ni driver ni ya lava help mm. swi ni tikele ngopfu swi ni tikela ku driver ni ya le loko se vama maphorisa lamaya va ya va vuyela kaya va ta teka statement va hlamusela ku ri ene movha liya hi vonile le plaza hi suspectile mara a hi hleketa ku ri kumbe hi lava va ku bomba ti-a t m se loko va hleketa ku hi lava va ku bomba ti-a t m hikokwalaho ka yini va nga tshunelangi ku lava ku ta vona ku ku endleka yini a ni swi tivi va tlhe va vula ku ri hi vonile na loko yi fika yi ba bel yi tlhela yi ba u ten mara a va humanga
hi vanhu ku kapalani va teka statement va ku lowa ti-fingerprint u tata a ta ta teka ti-fingerprint ee loko va teka statement a ku ri around five a m nampundzu there mm. lowa ti-fingerprint hi mu rindzele the whole day loko a ya fika la kaya se a ku fambe gezi ra namadyambu u fike u ri perile ti-fingerprint u ti teke hi thochi ra foni ya yena oh. yes, yes. Yes, yes. hi byo vukorhokeri lebyi hi hlanganaka na byo exiphoriseni lebyi the following day yeah. the following day ku te detective se ni n'wi vutisa ni ku i leswi vanhu lavaya va nga teka mali ka atm musilaya ka atm ku na tikhamera e na ku tiva ku ri cctv footage ya vona mi ta yi kuma ni ta yi kuma rini swi tekela how long ku va ni kuma i evidence ya ku vanhu lava hikuva vanhu lava va nge yi ka atm va ha ti pfale matihlo se va ni hlamula va ku swi teka nkarhi hi ku fambile va va faneleke va va va fila yona hambi va ri s two hundred and seven loko va hete ku yi completa yi fanele yi ya ka muchuchisi from muchuchisi to magistrate swi teka nkarhi ku ri ko va yi rhumelaka ka khampani liya ya ti-a t m se khampani liya within six months yi after six months ya ya ya deleta information liya se ni va vutisa ni ku swi teka yini swi endla swi dileka ku form yi suka ka muchuchisi yi ya ka magistrate swi ze ku heta six months yi nga si ya fika le ka khampani liya na va ku a hi leswi system yi nga slow xiswona se ni va kombela ni ku me ni kombela form liya me n'wini ni ta tisela yo ka bekicele bekicele u ta yi tisa ka muchuchisi a yi tisa ka magistrate hi ku ni lava information leyi so ku vula ntiyiso e a ni khomekangi kahle A hi fast forward namuntlha ku fika status xi ri yini ku ku ku na munhu a mi byela ku yini hi mhaka ya n'wina a ndzi kuma i i nchumu so far eh khoma ni ta ni ta kuma nambara ya n'wina ni la ku ni la ku mi nyika eh, nomboro ya xandla xa xa holobye eh wa timhaka ta xiphorisa mi mi vulavula na vona thwi hi twa ku bo va ri yini hi mhaka leyi
okay inkomu inkomu sweswo mixero munghana lona fm imani ya ka xikalavito laha hi twa ku xikalavito yena u ri u ri yini 0860002543 nhlekani ae mpfukeli khalanga hi pfukile hi ngo vona papa a hi pfukeli mani um mina a ni la ku ta nghena nyana liya a ni tivi ku ri ya pfumeleleka mara khale nyana hi yindini leyi yaka yaka mchipisi leya le kazeni liya Hayi a ku hindanga nchumu namuntlha siku ra n'wini mi ri yin'we. Eh eish leya ya ka Mchipisi khalanga ya vava. Ya vava swinene and then eh problem ya kona ni mina ni nga vula ku yi sungula ka hosi ivi yi fika ka tindhuna khalanga liya. hi ku tindhuna letiwani oh a a a hi sunguleni a hi sunguleni hosi hosi hi- hi mhaka yini i hosi mani kambe i hosi madosi okay hosi madonsi yi sungula ka vona yi ya ka tindhuna tindhuna va mani tindhuna i va mchipiti hi mhaka ya yini hi ku um xilo xin'wana na xin'wana loko vanhu va nghena laya amayini ka madosi hi dlawa hi mhaka ya mayini mm. loko va nghena le mayini ka madosi ku na lava va dizisaka ku vanhu va nghena laya mayini liya handle ka ku va va va hakela mali a va pfumeleliwi vanhu ku ri va nghena laya phakathi ka mayini mm. e so hikokwalaho ka ku ni ku um tihosi hi tona leti ti hakerisaka vanhu lavaya ende na va na mahlapfa va tele ngopfu laya ka muchipisi hi mhaka ya mayini leswi
leswi leswi mi taku na swona se ni vona swi ri na nkoka ku swi vula ku hi fanele hi kuma va vuhosi va hi byela ku hikokwalaho ka yini va pfumelela ku ku va ku ri na na na na vanhu va le matikweni ya le handle swi nga ri na wini ka ndhawu yaleyo nakoho mugodi lowu nga ka muchipisi wu wu le nawini ke va wu tiva va va holobye gwede mantashe na i ntiyiso walowo khalanga i ntiyiso ni yima na n'wina kwalaho hikuva sweswiwani mi ta kuma ku ku pfalapfaliwa ku na la ka luya a nga a nga dlawa ku dlawa vanhu vambirhi siku leri a ra shooting lowun'wanyani i muhlapa lowun'wanyani i wa kwala tikweni
kambe kambe lo a hi hosi musi loyi un'wana wa kwala swi vula ku i i a i va nga tirhi na hosi musi yaloye i swi komba ku Mhm. hi lava hi lava va nghenaka amayini hikwalaho ka ku hakela timali tikhalanga oh eh na mina eh hi lava va nghenaka amayini hikwalaho ka ku hakela timali if loko a ku nga hakeriwi timhaka ta timali loko mo tsundzuka ka mphambo va va hlongorile vanhu lavaya mm, mm. eh hikwalaho ka ku eh hosi a va yimangi a yimangi na swona a ka ha kumeki munhu la ka mphambo mara kwalano ni twi loko ndhuna yi nghena yi fika yi hlamusela timhaka ta ku vanhu lava ve le ku tirheni hi matimba swa ku va vona ku vanhu va le fambeni lava mahlapha kwala tikweni ene leswi swi nga ri ku tiyisi loko mo nghena sweswi mi ta va kuma va hakele kwalaho vo yo khetha vanhu lava nga fambisiwa
leswi swi vulaka ku e, i ndhuna muchipisi leyi yi vulavula kwala moyeni wa ka munghana lonene ehe oh, se swi vulaka se swi vulaka ku laveka hosi madonsi hi twa ku eh, va ri yini vona na tindhuna ta vona yebo ni kwalano ni yima na n'wina swinene kwalano i mani va lava inkomu inkomu mani lava hosi madonsi um eh, ncindani lavani hosi madonsi endlekani
aye buti mi njhani papa hi pfukile njhani hi pfukile ina mani um mm, xitori xo vava xa mhani lava xi nga va humelela xem swinene swinene ngopfu xa xa xi ni khumbe ngopfu a ni nga lava ku nghena ebotpet mara xi xi xi ni khumbini swinene because na mina hi un'wana wa ku swi ze ni ndlekela hi swin'wana kwahala kaya giyani so ni tiva kahle ku xiphorisa hi xoxe a ku tirhi na ku na ku la ku hava la nga ta ya kona va kuma ku ri ku le ku tirhiweni ende maphorisa hi vo va fanele va hi va hi hlayisa hi kuma protection mara ku hava ku hi ta kuma protection ho fanele mani lolo ku va n'wi dlaya ke se swi komba kahle ku south africa botpet a hi na vuhlayiseki ku hava laha nga hlayiseka kona n'wana mani mo khensa loko ri xini swi vava hmm. ngopfu swi vava ngopfu swi nga ndlekela mhani luya yi e, e, i ntiyiso i ntiyiso ngopfu ene leswi va va byelaka swona un'wana ni rhumele hungu la a ku that form i section 205 within a period of a month the results ti va ti humile akhona uclaps members corrupted especially uniform members lava a va ri ntirhweni situation leyi a va yi tiva exactly a va yi tiva a va ri na connection na vanhu lava se a mm. kumeki vanhu lava hi siku leri va ku nga va ku nga endleka swilo leswi a va ri on duty bot pet and then va ta va kota ku ya mahlweni va hlamusela ku why va endle swilo leswi munhu a movha yi fika yi magedeni yi ba bela a police station eh, ka hi vona bot pet ka hi vona ku movha liya a ni le ku swi twisiseni na mina ku hi fika njhani ka xiyimo xa muxaka wolowo ku movha Ay, Mateo. Mapurisa, wait, wait, Mapurisa, sorry to say that they are useless. Because uh, i hlayisa hi vona. Loko vanhu vaakatiko va teka nawu va vuka mavokweni va ya khoma vaakatiko because of ti-situation to fana titi. Hmm. Yeah. If, yeah. munhu a fika yima wansati and uh, just imagine munhu wa ku khoma because a ri mhani wa xisati a nga na matimba wa ha ri ku rhumeleni ya driver njhani movha lexi xi ni vava ku mina i ku

No, ne me treat but ne me treat. Um but but. En en ko. Ah, na e eh, ta ringeta ku lava eh eh, eh shan ne an ah, tiva ni ri na number ya ya xandla xa xa holobye wa timhaka ta ta vusirheleri la na ku ku va hlanganisa na vona ni twa ku eh, ta ta ta ta xiphorisa ni la ta va hlanganisa na vona ni twa ku eh va nga va nga pfuneka njhani eh kambe ah yimani hunta hi laha hi ta ya kuma tlhonga hi ta ya kuma mahungu ya misava kusuka kwalano ni tshemba ku hi ta va kuma hosi madonsi ta swo mingisela munghana lonene fm makomba ndlela i timinete tingani eh timinete tisecond ti nga ri tingani yi va awara yan'we eh kasi ke hosi madonsi sweswi ni nga mi byela ku hayi hi ta va kuma hi va kumini e ta bula na vona sweswiwani loko yi vuya mahungwini ya misava va ta hi byela ku mi yingiseri i ri se n'wi mi ri yini um ku leswiwani swi vula ku ma swi tiva n'wehe tanihi hosi um na tindhuna ta n'wehe a swi lavi ku a ndzi lavi ku njhekanjhekisana na tihosi na tindhuna na yini a ni swi rhandzi leswiya um a ni swi rhandzi ko va ku

a hi amukeleni sesi lilian hlavangwana va hi nyika mahungu lamaya va nga hi tshembisa ya sesi lili Tuki ni vuri ni mina kwala ni musa titliliniki a ni ngopfungopfu ta hala Limpopo hala a swi le ku fambeni hi order tliliniki yi nge pfali hi one Ai, ai, mina ni to loko ni vula kwala mhaka hi swona Ai, tiko leri hayi ngaritsi hayi palamende ya rixaka lawa ku hi se hi hetisela tatani xikhomani loko mi ka mi vulavula hi ku kongomisa leya ka khakhala mi te eh kolomi ya ka va half past five ku ya ka six kahle kahle yi pfale nkarhi muni um ni khomela
tliliniki ya ka khathala a yi pfali hi hi hi one o'clock eafrika wa vulavula
hileswaku um eh, nseketelo lowu mi wu mi hi komba ku n'we tanihi vayingiseri va hina a ni tivi ku hi ta wu hlamuserisa ku yini kambe ha khensa swinene swinene futhi ku nga ri seketelo wa vavingiseri va hina ntsena na n'wi vatirhikulori hinkwenu eh ku tiyisisa na ku vona leswaku afrika wa vulavula yi kula yi kutani eh loko munhu a lava xo lava sweswi ni vulavulaka a ku na nomboro leyi ni yi lavaka yi nga fikeku ne-e ku hava nomboro leyi ni yi lavaka yi nga fikeki eh liya ni nga tshembisa ku ni ta va hlanganisa na eh, xandla xa holobye council mathale ni va nikini nambara yi hundzile eh ni tshemba ku va ta swi landzelerisa eh vanhlangano wa vuhaxi wa afrika dzonga na vo va teke xiboho xa ku eh va yi lava nomboro ya mhani lava va kha va vulavula hi mhaka ya ku va lava ku yi sala ndzhaku na vo mhaka leyi a hi sale ndzhaku na n'we kun'wana mi vona koketi mi nga pfuna pfunana um tisani ku hambana emugangeni wa ka n'we hi ku endla leswaku hi pfunana tanihi rixaka um hi ndlela yeleyo ku hi hi herisa vugevenga lebyi um loko loko munhu a thoriwile a kha a tirhela mfumo kona swi tlha swi nyanya um loko i tirhela mfumo ku tlhe ku va wehe i lavaka ku i pfikuma yin'wani mali ya le tlhelo pfula ngade he famba rima yi byala miroho yi xavisa hi yo mali yin'wana ya le tlhelo kambe loko i fanele i hakerisa vukorhokeri bya mfumo hayi mani hayi mani mina mina ayi hi sweswi vanhu hi te hi ya ka hosi madonsi ku na mingisera henhlaku leswaku um xiphiqo lexi a xi nga humelelaka muchipisi um laha ku nga hetelela ku va na um eh, vatwisiwa ku va vambirhi lava nga hundza misaveni um eh, wun'we ku vuriwa ku hehliwaku leswaku mihlapfa eh i mhaka ya ku mpfumelelo lowu va wu kumaka tihosi ka hosi na tindhuna eyi ko va sweswi nge ti xikolo i xikalaviti phela ve ri yini xitsonga ve ri yini i sola hosi xi sola xi sukile a swa imana amukela hosi madosi davezi thenhleka
xakane big bat minjhani na vayingiseri hi pfukile hi ngovo hayi kona mani ha khensa swinene davezita mani xo sungula kumbexani yimani hi sungula hi ku hi rhumela marito yo chavelela no khongotela ka n'wina na rixaka hinkwaro ngopfungopfu ka mhangu leyi nga humelela le ka muchipisi yi nga hetelela yi koxa na vutomi bya vanhu vambirhi loko ni nga hoxisi eh hi ri xikwembu a xi mi tiyiseni hi nkarhi lowo tika tanihi rixaka eh, na muganga hi ndlela yeleyo ku vona leswaku eh, lava va nga endla swona na vo va hetelela va kumeka
a wa khensa body pete na yena hi leswi navelaka swona ku ri um swi va hi ndlela yaleyo hmm. na xiporofo xa hina xi le ku tirheni matimba swinene ku helela ku kumeki vanhu lava nga endla swilo leswiya kambe xiphiqo hi lexi ku na miyingiseri a henhlaku leswaku ku za ku fikiwa kwala ka xiyimo lexi nga xiswona i ku um n'wina tanihi hi vuhosi a mi endlangi leswi ya xitsonga xi vulaka swona xa ku loko u fuwa hlolwa tsevandleve ve ri ku na vanhu vo tala vo vo ka va nga tiveki ku va huma kwihi ka miganga yaleya ka n'wehe na xiphiqo lexi nga koho xa mugodi a mi le ku endleni nchumu vanhu va le ku dizeni timali um a ni swi tivi va diza ka vuhosi kumbe va diza ka vanhu lava va ngo teka ndhawu liya ya le mugodini ku ku diziwa ka voho kambe n'wina tanihi vuhosi kombetela n'hweti ntiwu va nge ri e-e vuhosi na tindhuna a va le ku endleni nchumu hi mhaka leyi
no butpet ni n'wi yingiserile eh, eh, eh, xikalavito ni ni yingiserile swa nga swi vula hinkwaswo swi aka xiyanimoya ku ri ku ku humelele yini mm. ku um swin'wana u vula swona mara a vundzeni a ne a nga tivi nchumu ku ri ku humelela yini butpet ima ni vula ni vula aka vayingiseri ku ri ni ni wun'wana loyi ni nga ze ta ni khotlhakhotlhana ngopfu na na na ministara i goda mataxi ni n'wi vutisa ku ri u nga ni byela laha eh, ministara ku xana loko u nyika vanhu tiphemiti va tshama na tona emakaya va nga ti va ta endla nchumu etikweni ra hina u hleketa ku hina hi fanele hi endla yini na mm. eh minister a kombisa ku ri no eh, lexi nga kona eh, hi ta rhumela team yi ta yi ta cheka na ku ta vulavurisana na ku vona vanhu lava va va nga kuma ti-permit va tshama na tona ministara wa vanhu u tiendleli ntirho lowu a nga endla wona na mina ntirho ni endlini ku ringeta ku ku va na ku rhula hi timhaka ta ku a ku ri na hoyihoyi ya swe swa mugodi a ka hina na tlhelo ra ka ra ka mphambo ka mphambo swi leswi helela emoyeni va kota ku va famba um sweswi ni vulavulaka bootpad i ku ri tele hi tivhene sweswi ti tele hi tivhene ve le ku lweni ku hlongolana na tizamazama leti nga kona impela vanhu va kona va vahlampfa vo tala swinene lava na hina hi nga va tiviki lava na mina swi ni hlamarisaka ku ri ah, vanhu lava va nghena njhani va talela ndzeni ka tiko so a ni tivi ku ka sweswi hi nga busy hi swona ku swi ya helela swi ku yini hi ku ni le ku kombeleni na le ka DMR na tona ni vulavula na regional manager ku ri eh ni kombela ku vanhu lava va nga na ti-permit mi nga va nyika please a va ti va ta endla something because hala ndzeni ka tiko ku va ku ri na mhaka yo ka yi nga ri kahle a ku na lexi ni nga ri ku xi endleni mina na tindhuna ta mina hi humile hi ri khansele hi ya nghena ka muchipisi hi hlongolana na vatizamazama ku ri na tindhuna hinkwato ta mina mm. ku va tlhelela njhani le ndzeni ka muganga hi leswi mina ni nga hosi ni nga swi tiviki
ku ve timhaka leti ta mugodi lowu ku vulavuriwaka hi woho vona lava nga na permit ya ku va fanele va cela laya va cela mugodi lowu kumbe va va cela swi swi ceriwaka ku na lava va nga na ti-permit um vodcast ku na lava nga na ti-permit laya lavan'wani na ku ni ya va na meeting na vona next week um hi tuesday a pitori va lava ku release permit because va swi vona ku va tsandzeka mm. a va na vuswikoti a va na mali oh. so va vona ku ri no i ngcono va nyika vanhu lava va nga na mali na vuswikoti ku va ta kota ku ku tirhiwa mm, mm. e na yona yi le ku va khoseleni ka problem because dmr yi vula leswaku sweswi yi nge he renew license ta vona because from twenty eighteen ku ta fika sweswi va tshame na ti-permit a va le ku endleni ka nchumu hi van'wana lava va hi khoselaka ku va na ti-problem leto fana leti hi nga na tona ku ve loko ku ve ku na vanhu hi ku i vula na timhaka leti ta ku na vanhu va hakerisiwaka ku va va nghena le mugodini xiphorisa xi se swi tiva ku na vanhu va nge le ku endleni mintirho leya yo yo tani ku pima ku va hetelela va twisisa ku lava va va hakerisiwaka i va mani hi ku loko a va loko a ku ri ku tirha ka kahle a ku ri swi tava ku tirha ka ku vanhu va alela vanhu ku va nghena swi helela kwalano kambe a hi swona ku ku hakerisiwa vanhu ku va kota ku nghena hikokwalaho ka yini
swi xikulukumba butsete swi ya hi ku wena n'winyi wa ndyangu u endla yini vaaki va hina kumbe um vanhu lava hi nga ndhawu yin'we la ka madonsi loko a hi ri na nomun'we hi twanana a swi nga ta humelela vanhu lava a va ta a va ta fambela le kule because Vutsweta a ku yiviwa ngopfu la tikweni ene ku ri vanhu vo va lava mi kuma ku va ta va huma hi le handle va fika va yiva va teka na tihuku va teka tihuku va dyela mugodini swi va hi ndlela yeleyo hala tlhelweni ra xiphorisa butswete tin'wana wo timita hi marha u timitela ndzeni ka mbilu u nge vulavuli to tala hi xiphorisa hikuva a a a a ni na vutivi ngopfu byo tiva ku khoma xigevenga tin'wana ni nge ti vulavuli ni to mita mahara ka tona Mm, mm, na mitwa na mitwa ndavezi Eh. Na- se se- Tona marha ka tona se kumbixana a hi tlhelelinyana kantsongo ka ka mhangu leyi u nga humelela ku endleke yini ku ya hi leswi n'we mi nga hlamuserisiwa swona
mina loko va ni hlamusela nampundzu ku tindhuna na mukhanselara botesa um a ka a ka tin'hweti letiya ti nga hindza ni ve ni ri laha mayinini laya ni tala ku ya minkarhi yo tala ku ya titshamela kona loko ni kuma ku nkarhi wun'wani um munhu u ti karhalelini so ku ya ku ya ta vakulukumba van'wani vambirhi eh un'wana u tshama kwalaya u rindza kwalaya e jarati leri ya bootpet ra mine luwa ri fensele hi mali ya tribal council ya ka madonga mm. ri fensele hina hi chavela swilo swa tizamazama mara jarati sweswi va tsematsemile so mi yisa un'wana a fika kwalaha ku ri ku na problem ya ku ku na vayisa van'wani va nga tekela van'wani masaka ma vona lava va ma celaka ehansi se nkulukumba loyi u fambini va ri va te u tlhelele zimbabwe a ku ri ni ta swi vona ni ta vuya ni ta vona ku ni endlisa ku yini a swi vona so swi sukela kwalaho ka ku tekelana masaka ene loko swi ya hi ndlela liya u teki nkarhi wo leha swi swi tikomba ingaku a nga le ka swona se ingaku loko a ya laha thavenini a hleketa hi nga ku u ta kuma va yisa lavaya laya ndzeni ka tavern liya ya ya ya ya nkulukumba lowa maluleke mm. e so a kuma ku na vanhu lava mi kuma ku a nga dlawa loyi un'wana wa wa xaka ra hina wa ka maswangayi a hi munhu loyi a celacelaku leswa tizamazama i munhu loyi emihleketweni ya yena a nga ri munhu wa kahle ngopfu mm, naswona mm. se yo va na badi ra ku kumeka ku va n'wi duvula kwalaya a swi vona se lava van'wani va nga vaviseka ingaku a va ri ntlawa lowu a wu wa tiva ku i va mani na va mani swi katsa na lowu wa wo huma a a a a a zimbabwe mm. ee mara to be honest eh, eh, eh, budpet eh vanhu lava va nga nyikiwa ti-permit lava va nga nyikiwa ti-permit eh hi vona va nga le ku yi onheleni hi vona va nga le ku endleni ku ri vanhu va ka hina va nga kumi mintiyo mm. eh, va ya ndzeni ka mine from 2007 budpet u nyiki u bye miti u tshame na yona emutini wa wena hina hi kha hi twa hi twa ku vava na vanhu va hina swin'wani um um i mhaka leyi mfumo wa hina wu fanele wu swi vona ku loko wu nyika munhu permit wu n'wi nyika duration yo karhi ku ri u fanele u va u sungule ku tirha one two three mm. leswaku ku nga ku humelela timhaka to fana na leti se se Sweswiwani tanihi hi vuhosi bya ka Madonsi Ndabezitha mi mi mi se ya le mutini lo le ka ka Maswanganyi xin'wana xi ni tsakisaka i ku mi ri i va ka n'we ni tshemba ku se mi nga va se mi yile ku ya va khoma xikatla tanihi hi va vuhosi good part ni attenda xikhongelo ku susa leswi nga sungula hi siku rero um loko loko um na tolo a ni attend xikhongelo na tolo na yini xikhongelweni na namuntlha ni ta tlhela ni ya xikhongelweni ene lexi xi xi xi ni vavaku bulpet mi kuma ku laha xikhongelweni vanhu lavaya vo tala va nga tata tiko leriya a va kona laya mi kuma xidzi munhu wa ka michipisi ene leswi swi vavisaka loko u fika u va langusa u kuma ku vanhu lavawani va khalabyana vakhegula lava a va tivi nchumu a swona a va tivi nchumu hi le ku athendeni hi le ku athendeni xikongelo ha pfunana na vona ku va pfuna leswi u kumaka man'wani ku na swin'wana leswi hinani hi ri ofisi xavi masaka mambirhi ya mugayo hi donetini ka vona hi tini ka vona leswaku hi va khoma xikahle ku va komba ku ri a hi thyakanga mavoko hi basini a ni ngheneleli ka timhaka ta tidzamazama ni lwa na tona vusiku na nahlekani
nimitweni ndava zita eh nimitweni nimitweni na ku pfumela ku ri eh kumbexani a a hi sunguleni na kwalani ka ku ha swi twisisa ku tanihi tiko tanihi tiko ra Afrika-Dzonga hi le hi le ku langutaneni na xiphiqo xa xa vusweti kambe mm. a swi ta va swi ri kahle ku munhu un'wana na un'wana loko i swi tiva ku laha hi le ka maluleke laha hi le ka ka mathevula laha hi le ka nkuna mara a ka ha tshami va ka nkuna siku na van'wani a swi tiveki endhuneni a swi tiveki ka ndhavezita mm. ku endla leswaku mm. hi nga tshami hi nga fuwi mahlolo lama hi ku loko hi ma fuwa swi ta lava hi ma tsema tindleve na ku n'wi fuya u ya n'wi lahla kwihi u ya ya dya kwihi loko a hina nini u ta boheka ku yiva because a nga tivi munhu
nimetweni ndhavezita no case mara ku nga ri khale boot pet va yingisela va swi tivi ku ri lava van'wani va nga na permit um eh, va ta nyikela hi tuesday va nyika van'wana lava va nga ta sungula ku endla migingiriko va ta sungula ku fensela laya eh ku nga ha vi na munhu ku ta va na security leri nga ta va va kha va rindza vusiku na nhlekani Hmm. va ta pfuna na maphorisa eh ni mi twile ndaba ndzi ta heta Eh, leswi eh, mi ri rini ku sukusela hi ra vungani ra vumbirhi kusela wa vumbirhi yes kusela wa vumbirhi o swi vula we wa vunharhu ni nga mi fonela hi ta kamba ku swi ndlekini

hi hi le ku hi- hina hi vuyina hi ta langutana loko vanhu va ta va huma matikweni ya le handle ni ri na bindzu ni thola vona hikuva ni ta kota ku va hakelanyana mali ya le hansi eh ni ri na purasi ni ri na yini ni tirhisa vona se loko no fika ni fika ni ku hey va hlongolweni hoye mina ni ta ku hey mi va hlongolweni njalo he hi mhaka ku na swi tiva ku va ni vuyerisa un'wana a kha ni byela swi leswaku ma vona vanhu vo fana va na na na, na swiyenge sweswo swa va Helen Suzman Foundation na yini swin'wana swa leswi va swi lwelaka hi sweswo ku van'wana va vona va le ku va tirhiseni laha atikweni a ni tivi ku swi na ntiyiso ku fika kwihi kambe i vuhleri byebyi un'wana muyingiseri a nga ta na byona kasi yin'wana mhaka hi leyi ya ya ya, ya ku van'wana sweswiwani va ake tindhawu to tshama ni tirhumu sweswi vanhu va renta eh, ivi wo fike ku fambani ku ri ku yena ve le ku ngheniseleni mali ayayayaya swi le ku phaswaphasaneni vito leriwani ri tirhisiwa hi vaxinuna na vaxisati se a ni tivi ku lava i vaxinuna kumbe vaxisati ke miyelani
hayi minjhani o oh, boti miyelani minjhani na hayi pfukini ngoko e pfukeli boti wa mina khetsa lomu yi bela riqingho mi ri yin'we e eh, a yi na mheni na gumba kaliya ya lava va nga complain mhaka maphorisa e e a swa endleka swo fana sweswo na swi tiva because kun'wani ni nga mi kombisa hi leswi a ni ma swi tsundza u fanele maponya mall ku heta ku lwa leswa uber na vanhu va mathekisi ma vo se obvious a ni kun'wana na kun'wana mi kuma loko na vusirheleli lebya byo vuhlayiseka bya ha ri kona n'wana n'wana ta tsutsumela a police station mara va hi lava loko va tsutsumela police station vaphorisa va fika va ku byela ku ri hayi n'wina ko vona ku loko va ta or ku na swi va ku hi ta swi tirhisa ku yini va va hi nge swi koti ku mi pfuna leswa vanhu va mathekisi va ka department of what what u ti vutisa ku hayi vo munhu loyi vavisekini va n'wi endli swona swona sweswi lava ya va ha ri ku n'wi beni va swona swoswo va ta va yi ngheni ya and then two ko va ku a ni tivi khalanga hi ku n'wina sometimes ni ku helene ma vo a vuphorisa bya ha tirhi rindzi swa nga ku hemba ma vo xin'wana lexi xi nga xi nga high risk ku na un'wani a kha a vulavula hi swona last week vanhu lava humaka detention hala joni va karhi va sweswi va tekiwa mi kuma leswiya swo ka man'wani va va va va kuma ni mavoka man'wani ku na leswiya swa ku timovha ta maphorisa ka man'wani na ti-blue light mi kuma ku a hi liya i unmarked and then va kuma ti ti-blue light kumbe va tlhe va kochana na maphorisa vo vanhu lava va potaka ku timovha va ku yimisa ivi loko va ku yimisa maphorisa loko se va endla ngaku va famba lava va sala va ku khoma kasi vo valavo va ku teka loko va ku teka lexi ni twisaka xona va famba loko ri va swi ta humi pension va transfela mali hinkwayo ah, loko but a ah, sweswi sweswi va rila hi swona va transfela mali hinkwayo loko va transfela mali hinkwayo ivi se va ku fambisa lexi nga ta ku hlamala na ti-atm leti ku endlaka kona loko vo kota ku swi landzelerisa loko va reporta swi nga landzeliseka but nkingha a ni swi twisisi ku a hi swa lava vo tivana na ti-captain a ni nge ni hembeli mi kuma ku case yale loko yi endliwa captain o lahla dokelo yi ta landzelisa hi mani
kambe hikokwalaho ka yini hikokwalaho ka yini mi ku captain yi lahla dokete
a ni va vula va vula phela mi kumaka man'wani ku na like last month a nga ni bye xitori xa kona kha ku ni vini va na tinghana ngopfu loko ni kha ni byela phorisa yin'wana a tirhaku force lorasa ku ku na case yin'wana yi nga reportiwa ku ni yi twini case leya bad ni zama ku byela mukaputeni ku ri ku na case ya one two three mukaputeni u to huma ka sweswo loko u lava ku va ka sweswo swi ta ku nghenisa nkingheni for comfort and leswi rhumiwaka so a ku ni ti vutisa ku why a vula marito lama swi komba ku yini vona nemetweni
nemetweni papa ni khenseli swinene nkarhi wun'we okay inkombo tome hayi ka tika tiko lera n'wina leri hayi mbombi ayi kalanga mpfukeni epfukeni minjhani wena a hi pfukini mani lava ni tivaka vona i dokodela mbombi n'wina mi dokodela na n'wina hayi mina ni I'm dokodela n'wina mi swikwala no no iko iko iko mbombi ayi ayi mi tweleni mi ri kwi eh eh botsat mina a ni la ku eh vulavula hi side lera ra vuhlayiseki hala ka maphorisa mani yeah E, ma, mavoni swilo leswi se swi tikombaka ingaku swo va fexeni ka maphorisa timhaka ta vukungundwani ti gina ti ta hi moxela mani ta hi karhata ma ta loko hi ri hi kha hi hlaseriwa tanihi community so hi kha hi hlaseriwa hi swigevenga laha hi nga langusa kona xi xo sungula ku va nawu hi nga wu teki hi wu veka emavokweni ya hina hi wu veka ka maphorisa e loko swi va swi kha swi endla hi ndlela yo tani maphorisa va nga swi teki enhlokweni kumbe va tekela timhaka ta mali leyi nyikiwaka vona hi swigevenga ku va va seletela nandzu swi va swi ri swilo leswi swi nga ku karhateni ka community ende more special swi le ku humeleleni botpet tanihiloko ni kha ni vulavula e, ni to ka ni nga swi vuli hi ndlela ya ku humelerisa handle ku i mani na mani kumbe na mina ni ni wun'wana wa vona wa ti-victim ta kona mara mi kuma mi report-a case leyi nga serious leyi nga ku vaviseni kumbe case ya ya ku ngheneliwa andlwini ku katsa na ku dlayana na yini na yini u yi mm. report-a police station mm. swi heta swi nga tekeli nhlokweni u kuma ku munhu u xava case case yaleyo because munhu yaleyo u na mali yo xava eka hohohoho e hoho a hi sungurise loko mi ku munhu i xava case mi vula yini hi ku a ni ku na ku xava case mi kuma ku case ti va ti ri khumembirhi kumbe ti ri makumembirhi mune n'we oh, okay, oh, yeah. yeah. nandzu ma vona nandzu oh, yeah. nga vi wu va wu va henhla ka munhu luya kumbe munhu a nga vi a sengisiwa hi mhaka swidyoho leswi a nga swi endla mara ku va a humesa mali ka maphorisa ku va va seletela nanduluwana ivi victim yi salisa sweswo yi ri na na ku tikeliwa vuton'wini mhaka a ku na la hi nga ta hi ya report-a kona kun'wana a ku na lexi hi nga ta xi endla tanihi community a hi teki nawu hi wu veka mavokweni ya hina hi fanele hi swi veka ka xinawu mara xinawu loko xi hi pfalela handle hi ndlela yo tani bothete vutomi bya hina a byi sirhelelekanga na sipinini a swi humelele ka ndhawu yin'we mara ka tindhawu to hambanahambana
ya mbombi i ndlela yin'wana leyi va fanelaka ku va cinca kona masiva lava vuhlayiseki kumbe va maphorisa kumbe va nawu na metweni mbombi
okay khalangu va na masiku ya kahle n'wana manna n'wina hlayisekani va na siku lerinene mchavi Ayi ayi Eh, eh, bakalanga. inkomo Eish. hayi mina sweswi va tiko leri swa n'wina mingsari a yi hlangani minduku ne minduku twana hi vulavula hi yini minduku hi vulavula hi timhaka ta ta ta ta xivutiso xa miyengiseri kambe ke i vanhu vo tala lava xivutiso lexi va khumbaka hi ku xi vulavula na hi timhaka ta marhumbi ne ti vulavula na hi timhaka ta mali ya marhumbi kahle kahle mali mali ya marhumbi i mali ya le kwihi i mali muni i mani a faneleke a yi kuma i mani a nga fanelangi ku yi kuma i mani a tekaka xiboho ku ku laveka mali kumbe ku laveka misava hileswaku ka tika se hi ta va hi ri na vona tatana nkatingi um kusuka ka ndhawu liya va ta va ta um hi hlamusela hi timhaka teto ta ta marhumbi na swin'wana swa timhaka to toleto ku ya amahlweni nongonoko dzumba na mina wa landzela na ike ngoveni lowu wa nongonoko wa humelerisiwe hi tatana ncindani eric mabasa mina na wena hi hlangana sweswi nga ri khale mindoko ka nongonoko afrika wa vulavula mara siku leri na mi tiphinani ni vula n'we na vula n'we kwala tlhelo ka n'we tata